Киттем инде, китапханәчеләр, район китапханәчеләре барып караган икән, сезгә дә бик зур рәхмәт. Үземнең якташларыма караганда, ул бигрәк тә рәхәт итеп беренче көнне безнең үземнең авылдашлар да килгән иде. Ансы аеруча җавап булды. Мин борчылдым, спектакль ничек булыр микән дип түгел, авылдашларга ышанмый икән. Минем бөтен куркуым да шунда иде. Инде акырдан аларга сиешкәч, инде спектакль димәк булды.

Әдрән дигән повестында мин бер ун еллап уйлап йөреп, ләкин бик тиз яза торган кеше. Ял салу инде ике-өч көндән артык яза алмыйм мин. Бу кайталарын да мин ике көндә яздым, дөресен әйткәндә. Ләкин аны уйлавын бер ун ел башында йөргәнбез. Ә, менә аны әйткәнемчә бер мин фәннәр академикында эшләп алдым бит инде, галимнәр белән аралаштым. Университетта татар бүлегендә укыдык. Иң-иң Үзенә күрә теге татарның татар телен саклый торган, татар милли тормышның үзәгендә кайнаган кешеләр белән. Шуңа күрә ул минем җыелып килгән иде инде, дөресен әйткәндә. Ә пьесаны язырга миннән берәү дә сорамады. Ләкин менә хәзер исемә төшерәм, бервакыт миңа Дмитрий Шукамисинең башлыгы шалтыраткан иде. Хәзер хәтерләмим, бер өч ел микән инде комик тиеш хәзерттән ди, менә шундый бер спектакль булсын иде, бер пьеса ди. Безнең менә тел мәсьәләләрен күтәргән. Кемнәрне кемнәргә әйтеп була икән? Киңәш формасында инде. Мин инде үземне уйлап бетмәй юк, нинди Аллаһка миңа бик пьеса язам мин. Илгиз дидем инде. Ну, бер унлап кеше атадым инде менә шуларга, шуларга әйтеп карагыз. Ничә номерларын табып җибәрдем секретарь секретарьларына. Ләкин менә хәзер уйлап куям, бу үзем үк шул вакытта мин мөгаен ул ниндидер бер кереп калган булгандыр инде. Чыннан да менә бу бит безнең көн кадагындагы мәсьәлә. Әйе, сез әйткәнчә ул бик гади әйбер. Үзегез дә күреп торасыз, анда килеп карыйсың. Ләкин кайткач уйландыра. Аның эчендә трагедия ята инде, сез әйткәндә ул спектакльнең инде. Шуңа күрә Теге әле сораулар буладыр инде аның прототиплары турында, башкасы турында да. Мин моны язганда әйткәнемчә, бер яктан шушы өлкәдә үзем эшләгән кеше буларак үземнән дә көлеп язган шикелле булды, икенче яктан инде нәрсә әйткәнчә ике бала үстерүче кеше буларак та. Монда гомумән әйткәндә мин моны ни өчен язган да дип әйткән ике көндә язылды. Мин конкурска язган, конкурска өч пьеса яздым, бер меңә түгел, өчне. Аның берсе башында ук чыкканды, мин җиңәдем беләгән. Нигәдер икесе егермелеккә керде, берсе мәрхүм җиңде инде. Мин Фәрит абыйдан да сорадым. Аның әле бик кызык булды тарихы да 22 декабрьдә безне бүләкләделәр. Мин инде Фәрит абый белән таныш түгел гомумән, сөйләшкәнебез юк, Бикшәнтәев белән инде ул миңа

Продукция ул бик юришен әйтә инде. Аның тарихы кыскача була инде. Сезнең сорауга инде ул бик катлаулы сорау иде, аны җавап та биреп тора алмаган монда. Ну, ләкин шулай да менә 10 ел буе йөрткән дисез бит инде, менә ул фикерләрне туплап. Димәк, бу сорау сезне борчып йөргән. Ул сорау мине, әйе, ул хәле бар иде инде ул миндә, ул әйткән.